ahwɛfo a mohwɛ me live ɛwɔ facebook anaa mohwɛ yɛn facebook ɛyɛ video yi mekyia obiara na wɔn no a wɔn follow organic foods ghana yɛn page ɛwɔ facebook organic foods ghana no ɛkyia wɔ biara nso na wɔn a wɔn hwɛ na wɔn tɔ yɛn aduro ɛno nso mɛkyia wɔ biara ɛnɛ yɛbɛkasa fa nipa apɔmuden ho na sese nipa bebree ani agye ɛyɛ natural remedies na ɛhabamma na natural means of healing Nnipa bebree ani agye ho nti bebree nom ɛ shifte from ɛ orthodox treatment to ɛ natural treatment. Nti ɛnea nso yɛn ho ne sɛ nneɛma a atwa yɛn ho ahyia no ɛyɛ natural mfasoɔ a ɛwɔ mu na yare a chemical drugs ntumi nsɔlvo no sɛ natural remedies ɛba mu a ɛsɔlve no totally without any side effects. Yare a chemical drugs ntumi antreat no, sɛ wode natural supplement ba mu a, ɛtu aseɛ without any side effects. Ɛnɛ mepɛ sɛ yɛsua biribi fa plant bi a ɛyɛ so powerful for men and women but especially for men. Ɛyɛ nhaban a ɛyɛ adwuma nwanwasoɔ wɔ nipadua mu. Ɛboa mmarima paa ɛna ɛboa mmaa nso. Na saa ahaban wei ebia na wate ne din da, ebi nso a na wonteeɛ. Ɛnnɛ, yɛrebɛsua biribi afa saa ahaban yi ho, nneɛma a ahaban no tumi yɛ, nyarewa a ahaban no tumi sa. Deɛ nti na ɛwɔ sɛ obi biara a wanya 18 years and above, ɛwɔ sɛ woma wo nsa ka saa plant yi. Deɛ nti a ɛwɔ sɛ wonya saa plant yi. In terms of natural remedies, a lot of them wonni ho kwan sɛ woyare koraa ansa na woafa. Nti ahaban ne haban a oyare o, onyare o, wobɛtumi afa. Oyare ayɛ sɛ ɛnte sɛ diabetes ɛyɛ orthodox one a sɛ woyɛ wonni bi na wokɔfa a na ebi abɛkum. Wei yɛ plant a ɛsan sɛ food supplement, ɛyɛ aduane a ɛbɛboa wo, woanya ahoɔden, woanya apɔmuden. na wanya aransa na ɛɛ eh, before na mɛkɔ so no mepɛ sɛ yɛhyɛ ɛyɛ apɔmuden ho afutuo yi kakra ɛyɛ ɛɛ ɛfrɛ ne sɛn india ɔmo theory of existence sɛ nneɛma a ɔmo kyerɛ bɛfɛ nipa sɛ yasetena mu no india theory of existence ɔmo sɛ everything on earth has a purpose Adeɛ biara a ɛwɔ asase wei so no, ɛwɔ botaeɛ. Adeɛ biara a ɛwɔ asase wei sei so no, saa ade no wɔ botaeɛ. Nti nneɛma bi a ɛwɔ asase wei sei so no, ɛni hɔ kwa. Ebiara wɔ ne dwumadi a ɛdie. Ɔse everything on earth has a purpose. Every disease and herb to cure it. Yareɛ biara nso, yɛwɔ ho nhabamma a yɛtumi de cure. Adeɛ biara wɔ ne botaeɛ. Yareɛ biara nso wɔ n'akadeɛ a yɛbɛtumi de akeɛ. Nti wokɔ India a, they don't joke with natural remedies. Wokɔ India, wɔn mfa natural remedies ndi agorɔ. Ɔsɛ, and every person has a mission. Every person has a mission. Onipa biara nso wɔ asɛdeɛ anaa botaeɛ nti ɔwɔ asase wei sɛ so. Onipa biara ɔwɔ asase so no, ɔwɔ purpose. Ahaban biara nso wɔ deɛ yɛ. Yareɛ biara nso wɔ nneɛma a ɛtumi de sa. Eti ɛnɛ plant a yɛbɛsua ho asɛm no, yɛfrɛ no honey goat weed. Na obi bu sɛ dɛn ne ayɛ sɛ wonim a wadwen bɛyɛ sɛ apɔnkye ho asɛm na yɛreka anaa ɛfa apɔnkye ho. honey goat weed obi bɛka sɛ honey goat weed na honey goat weed wei no ɛyɛ one of the best medicinal plant a ɛɛ mɛ mɛ advice sɛ mpanyinfoɔ mmaa ne mmarima mmeranteɛ ne nkɔkora obiara nsa nka plant wei bi ansa na mɛkɔ plant ne so no mede ka akyerɛ sɛ wo a wohwɛ yɛn live no anaa wohwɛ yɛn video no Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛhwɛ. Organic Foods Ghana, yɛn botae ne sɛ we are into natural remedies, natural supplements, eh, essential oils, carrier oils. Organic supplement biara na wate ne din no, a wondie wonya baabi wonya bi ntɔ busa yɛn. Yɛwɔ over 200 natural remedies ɛwɔ yɛn aso yɛyɛ. Na honey goat weed no, ebi frɛ no epimedium powder, epimedium powder. Na obi a na ɔde e- mpɔnkye kwadidie, obi a ɔwɔ mpɔnkye bebree a ɔde mpɔnkye kwadidie ɛwɔ China. Ɛna wɔ steady yɛ hu sɛ Plant bi wɔ hɔnom a ne mpɔnkye no wɔn di a sexually no wɔn yɛ active. Eti ɔno nso ehu saa plant no ɛna ɔtraeɛ na ohun sɛ yes ɔno as a man no nso yɛ nipa no plant no ɛboa no sexually. Ɛno nti na wɔn de edin a ɛyɛ honey goatweed too saa plant no honey goat weed na yɛka sɛ biribi yɛ natural aphrodisiac a yɛwɔ a lot of aphrodisiac eh, viagra ɛne ada drugs a yɛde treat sexual disorders eh, researchers kyerɛ sɛ sɛ wotena ase na sɛ woyusu ɛyɛ chemical aphrodisiac a, eventually wotumi nya erectile dysfunction, kidney disease, liver disease and others. But sɛ yɛkasa fa natural aphrodisiac a, ɛni saa implications no. Eti ɛyɛ honey goatweed no, ɛyɛ natural aphrodisiac. a ɛboa mmarima sexually ɛna ɛboa mmaa nso sexually na based on research ana researchers a wɔasua nneɛma fa saa plant yi ho sɛ me summarize wɔn nneɛma a wɔakeka de afa ha ne goat di no ho a ɛɛ ɛnɛ deɛ atadwen ate dɛnɛ do metɔn ha ne goat weed nanso no Sɛ wohyia bi wɔ baabi na wɔ gyidi wɔ mu na hu sɛ ɛbɛboa a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛtɔ bi. Sɛ woannya bi nso antɔ wɔ baabiara nso a, na ba na ɛgu aseɛ no, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛkɔntate yɛn. Anaa wɔsapo yɛn yareɛ biara nso a ɛhaw no, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛwɔsapo yɛn na wo ne yɛn adi nkɔmmɔ. anaasɛ aduro bi a ɛyɛ natural supplement a wate din na wopɛ no, bɔ mmɔden ara sɛ wo nsa bɛka yɛn. Yɛbɛnya bi de ama. Baabi a obiara no, wo nsa bɛka. Ghana ha yɛwɔ agent wɔ most of the regions. At the same time, baabi a agent ni nso yɛyɛ deliver wɔ hɔ. Woba yɛn Facebook page mu a yɛwɔ over 172,000 or 74,000 followers. Na ɛsɛ yɛyɛ adwuma paa. Ɛyɛ Organic Foods Ghana. Nti hwehwɛ Organic Foods Ghana wɔ Facebook. na follow yɛn na any time biara na yɛde supplement bɛba no wo nso wo nsa ka bi anaasɛ yɛn youtube channel na ɛyɛ organic foods ghana no so no ɛmɔden asɛ wɔbɛ subscribe to the channel any time biara na yɛbɛyɛ update on health no wo nso nsa atumi aka bi na yɛntie nsɛm a nkurɔfoɔ yi kae benefit ɛdi kan a honey goat weed yɛnya ɛfiri mu wɔse erectile dysfunction Erectile dysfunction, Mmarima nyarewa yɛ mmiɛnsa, anan ne akyire, or more than that. Premature ejaculation, Sɛ ebia wo ne ɔbaa bɛhyia na wo ho asane wo ntɛm, ɛno wɔ hɔ. Ɛne all sexual weakness, Sɛ ebia ɔbarima bɛgyina so na ɛnyɛ adwuma, ɛmu nhyɛ da nyɛ strong. Ɛne ɛwɔ eh, erectile dysfunction, Sɛ obi ɔma a, barima no ankasa no, ɛnsɔre koraa so this plant is even talking about ɛyɛ erectile dysfunction mfasoɔ a plant yi ɛde ma ɛna libido libido te sɛ ɔbaa a ɔnni atenka ɛwɔ mpa mu libido sɛ obi ɔma ne libido ɔfam ɔne bɛrima bɛhyia nso ne ho nsane no da Nti adeɛ baako yi no ɛboa mmarima na ɛboa mmaa nso. Na yɛhwɛ adeɛ a wɔn kan wɔn se erectile dysfunction and ED is the inability to get and maintain an erection sufficient to achieve satisfactory sexual performance. Sɛ bi a ɔbɛma no ntumi nyina so yie na ɔntumi ɛna ɔntumi nyina so ma ɔne ɔbaa ɛyɛ dɛn. nhyia. Yɛfrɛ no eh, ED anaa erectile dysfunction anaasɛ impotence. Na tie deɛ ɔkae. Ɔse ED can be occasional or frequent and has various causes. Ɛbɛtumi aba sɛ ɛtae sisi anaa ɛwɔ mu a na aba. Nipa wokɔ ɔhaw bi ne amanneɛ mu koraa woyɛ bɛrima na wowura a lot of stress mu a eh, sexually no wotumi sɛ obi ɔma ɔbɛma no koraa tumi nsɔre bio. Nti mmarima a wɔdwen bebree no wɔtumi nya sexual problem a e lead to even erectile dysfunction. Ɔse ɛwɔ nneɛma bebree tumi kɔ so saa both eh, psychological ɛne physical adwendwe mu nneɛma ɛne honam ani deɛ. Na since erections depend on healthy blood flow to the penis ɔse onipa ɔbɛma bɛtumi agyina so yie a ɔsɛ mogya no tumi di afu sɛnea ɛkɔ ɔbɛma nim. So wate aseɛ? Na mmom no, sɛ wo use ɛyɛ honey goat weed no a, ɛboa ma mogya tumi di afu saneɛ yie ɛkɔ ɔbɛrima mu. Na even though sɛ wowɔ stress issue anaa wowɔ psychological problem bi a akɔ so saa condition a honey goat weed no ɛbɛ correct no. Sɛ wowɔ Sacroiliac issue bi anaasɛ wowɔ other health issue bi na wontumi mperform sexually a, honey goat weed bɛ solve de ama wo. Ana ebiem, bone health, yɛka sɛ bone health a, ɛnyɛ ɔbaa nko na mmom no ɔbaa ne bɛrima nyinaa. na mekɔ back to ɛyɛ sexual weakness no so a sɛ ɛyɛ eh, sexual weakness premature ejaculation erectile dysfunction anaa ɔde ɔbɛma no kosi awu koraa sɛ yɛ mold adeɛ a because ɛnyɛ adeɛ a ɛtiriti spiritual disease sɛ wodeɛ no obi mold adeɛ a ɛneɛ bɔ mmɔden ara sɛ wobɛma wo nsa ka ɛyɛ honey goat weed ebi ɔn sɛ one thing about yɛn product no sɛ a lot of them no waa yɛbɔ din no wokoraa wobɛtumi akɔ na wakɔyɛ more research about what I'm talking about yɛbɔ din wobɛtumi asua nneɛma bebree afa deɛ meka ho nti ɔse bone health Ɛyɛ adeɛ a ɛboa ɛyɛ dompe ɛma ahoɔde ba onipa wo dompe mu. Ɛyɛ honey goat weed no. Na ɛkɔ no tu nkofo ɔmo se eye Karen may have healthy bones. Adeɛ bi a ɛwɔ honey goat weed no yɛfrɛ no eye Karen. Ɛboa ɛma wo dompe enya ahoɔden. Ɔdze iCarmine help healthy bones by enhancing bone building and growth and preventing bone breakdown and loss. Ti ɛboa ma wo dompe no ɛyɛ so strong, ɛma wo dompe no so tumi nyin ahoɔden mu. Ti adeɛ a wobɛyɛ a wobɛnya bone disease no, sɛ wofa ɛfrɛ ne sɛn, eh, eh, honey goat weed a ɛcontain saa active ingredient ɛfrɛ no iCarine a, ɛbɛboa ama wanya ahoɔden nti obi a wowɔ bone issue ɛfa no sɛ ɛyɛ arthritis eh, rheumatism lumbago gout ne ade ade bɔmmɔden asɛ wo nsa bɛka ɛyɛ honey goat weed na ti asɛm a wɔkan a m'ani gye ho ne sɛ ɔsɛ in one clinical trial sɛ obi a ɔn sɛ ɔmo yɛ

prevented bone loss in 74 postmenopausal women nti yɛ mmaa no a wɔn menopause mu a wɔn sɛ woyɛ ɔbaa na wowura ana wowura menopause mu a wonya a lot of implications hot flashes ne ade ade bone issues ba wɔn yɛ research research na wɔn de mmaa yi mu 74 ɛto ɛyɛ. aduro yi so no, wɔn mu sɛ saa mma yi no a wɔn wɔ mu no pɔ so wɔn fa saa de yi no, wɔn nya a very strong bones. Therefore, saa aduro yɛ honey goat weed no, ɛ prevent osteoporosis. At the same time no, ɛsan so build ɛyɛ wo bones na bones no ɛyɛ so strong. Ɛti sɛ wowɔ bone disease ɛyɛ arthritis, rheumatism, osteoporosis a, wɔn de asɛ wɔbɛma wɔn nsa ka honey goat weed na. ebedi w'asɛm ama wo. Ebiem, ɛyɛ ɛɛ menopause, asae sɛ ɛreboa mmaa ne mmarima dompe na dompe nya ahoɔden no. Mmaa a wɔwɔ menopause mu nso, mfasoɔ a ɛsan so yɛ mmaa mu nie. Ɔse flavonoids like icarin in honey goatweed can act as phytoestrogen plants Compound that mimic the effect of female sex hormones. On say most at times, so all your bar, na say who do menopause ma. Ubon say ɛma hormones a ɛboa ma ɛma yɛ mmaa build curves ne adeɛ nufoɔ ne skin yɛ nice no wobɔ sɛ wowura menopause mu no anaa wowura mu abɔ sɛ saa hormones no ɛso asa sɛ ɛyɛ dɛ ɛte aba fam hormones no drop ba down sɛ hormones no ba down a na afei nsunsuansoɔ ɛreba wo nipadua no mu dwom a wɔbɔ sɛ anadwo ɔbɛso ɛte saa na ɔhyehyɛ no ne no mete no ne nyinaa yɛ menopausal symptoms but researchers no de bɛto dwa sɛ sɛ wofa ɛyɛ eh, eh, eh, honey goat weed no a, ɛbɛboa wo ma saa nsunsuansoɔ wei sɛ nyinaa no, ɛyi afiri hɔ nom. Ɔse ti ɔse menopause flavorants like icarin in honey goat weed can act as phytoestrogens, plant compound that mimic the effects of female sex hormones. Ɔse in one clinical trial of 90 postmenopausal women, an extract of honey goat weed Increased estrogen levels and lowered blood cholesterol nti wɔn de mmaa ninety ana wɔn de wɔn yɛɛ saa trials no na wɔn de wɔn too so na wɔn hu sɛ ɛyɛ honey goat weed nankasa nkasa no ɛyi increase estrogen hormone a ɛwɔ mmaa mu saa hormones a woyɛ wowura menopause mu a ɛso teɛ no wei deɛ ɛyi increase no. Nti wobɛhu sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ ma a wawura ne menopause wohu sɛ still no ɔyɛ strong symptoms a ɛwɔ saa deɛ no mu no ɔn deɛ no deɛ ɔnya bi nti ɔse at the same time no nso no ɛsan nso ɛreduce ɔmo blood cholesterol at the same time na ɛboa wo menopause no na afei cholesterol ɛwɔ wo mogya mu no nso no na ɛɛte nti wohwɛ mu a ɛɛ bɔmmɔden asɛ wo nsa bɛka saa adewa yi bi. Ebia ɔyɛ aberante na ɔhwɛ nso a, pɛ bi ma wo maame a ɔtaa frɛ wo ɛkɔmpleni sɛ wɔ menopause na ne ho yera no, ne ho yɛ ne sɛ tie. Ebia na abɛduru sɛ nsuansoɔ bi wɔ sɛ aside from its beneficial effect on hormone levels, honey goat weed didn't cause any significant effect uh, side effect nti apart from sɛ ɛboa mmaa no ɛnsɛ mfa nsunsuansoɔ bi yɛ mmerɛ wɔm ɛni side effect biara wode ma obi a ɛbɛha no nti no mmarima sexual weakness erectile dysfunction bɔmmɔden asɛ wɔn nsa bɛka ha ne go through Ana mmaa nso wowɔ menopause a wɔde asɛ wɔn nsa bɛka bi. Ana at the same time nso wowɔ hormonal imbalance, hormones no imbalance yie wɔ nipadua mu a wɔde asɛ wɔn nsa bɛka bi. Ɔse heart disease ana mekyerɛ sɛ plant no ɛnyɛ sɛ ɛyɛ adwuma ma mmaa nko a ana mmarima nko a na obiara ɛboa. Tina ɛboa bones a ɛyɛ ɔbaa bɛrima sexual weakness. ɛyɛ ɔbarima, low libido, ɛyɛ ɔbaa, menopause a ɛyɛ ɔbaa, ɛna general no, ɔse heart disease, akomayareɛ, heart disease. Ɔse, because it may reduce blood cholesterol levels, oxidative stress, honey goat weed may also protect the heart. Sɛ, ɔnneɛma a ɛma wonya stress, woyɛ so stressful. honey goatweed brɛ no ase. Esiane sɛ ɛsan nso boa na ɛte cholesterol wɔ wo mogya mu no nti, ɛboa ma w'akoma nso yɛ dɛn? Enya ahoɔden. Wohu sɛ Nyankopɔn no, ɔbɔɔ nnipa no sɛ da biara, me nsɛm a meka ne sɛ, onim sɛ onim deɛ nnipa bɛyɛ. Ɔbɔɔ Adam too asase wesie so no, onim sɛ ɔmbɛfom. I'm telling you, onim sɛ ɛdɛn a na they will be deceived because ɔyɛ omnipotent, omniscient, omnipresent. Onim nnɛ, onim ɔkyena, onim ade a ebesi 25,000 years to come. Nti onim pefee sɛ nkurɔfoɔ bɛyɛ bɔne. Nti ɔsan bɔɔ nnua. ne nea Nyankopɔn bɔeɛ no, wɔde ahoɔden hyehyɛɛ biara mu, te yareɛ biara nso no, ɛho aduro wɔ hɔ. Sɛ obi ne oyareɛ ho aduro a, ɛno nkyɛ sɛ obi nso ni. Obiara wɔ n'adom akyɛdeɛ. Nti ɔse tie. Honey goat may also protect the In one study, honey goat weed Granules given to one twenty elderly people with heart disease and kidney problems relieved symptoms and improved heart health. Wɔsi wɔn de ɛyɛ honey goat wheat di bi ma mmarima ne mpanimfoɔ hundred and twenty. Na wɔn sɛ sɛ mpanimfoɔ yi no wɔn wieɛ no. wɔn akoma ahoɔden yɛ dɛn baa mu ɛna at the same time no nso ɛboa wɔn a wɔwɔ kidney problems according to this researchers honey gold wɔn de ma mpanyinfoɔ 120 no wɔn hu sɛ wɔn kidneys ahoɔden aba mu ɛna akoma no nso no ahoɔden a yɛ dɛn aba mu nti no yareɛ bi wɔ hɔ ma wonya a wohia sika kɛseɛ biara o. da biara me soma me kan sɛ nyɛ yareɛ biara na wonya huge sum of money sɛ wode sɔfo saa yareɛ no ɛno koraa na yɛ ana wonya yaresa nneɛma atwa wo ho ahyia no ankasa no woyɛ research na sɛ woso wosua adeɛ a yɛn books yɛsua nya de ketewa wobɛnya solution to your problem nti ɔse wɔn mɔ mo akoma yareɛ bɔmmɔde asɛ wɔn nsa bɛka ha ne goat food ne bi ɛna ebiem Mood disorders, wode sɛ obi wɔ hɔnom a ɔnya depression, anaa obi bɛka sɛ bipolar disorders, ɔnya stress, anxiety, obi wɔ hɔ hɔ a na ɛyɛ ne sɛ ewiase koraa ɔyɛ dɛn wɔ hɔ, ɔnku ne ho, depression, obi wɔ hɔ a ne ho yera no asɛ ɔnyɛ okay, ɔno ara fele sɛ biribi ɛkɔ so a ɔnyɛ comfortable, onyanka ɔbɛ ɔbɛ take ne life, ɔbɛ commit suicide, ɔbɛ shoot ne ho. Obi ɔma depression ɔpɛ sɛ ɔnom nsa. Obi ɔma ne ɔkɔ depression mu a ɔyɛ nneɛma a ɛmfata. Na nkurɔfoɔ kyerɛ sɛ adeɛ a nsɛ biribiara yɛ hormones na ɛyɛ adwuma wɔ yɛn nipadua mu. Adeɛ a ɛkɔ so saa cortisol ne adeɛ a ɛkɔ so saa adeɛ no. Sɛ wofa ɛyɛ honey goat weed a. ɛbɛboa wo na woanya ayaresa. Nti ɔse mood disorders in a parallel study of ten depressed people with bipolar disorders and alcohol addictions. Ɔn sɛ ɔmo yɛ nhwɛmu no, ɔmo fɛ nipa ɛsɛ nhwɛmu kakra bi ɔmo yɛ ɔmo fɛ nipa bɛyɛ sɛ ten a ɔmo wɔ mood disorders anaasɛ depression ne ade ade ɛne ɔmo ɔmo anom nsa anaasɛ ɔmo ayɛ addicted to alcohol. ɔho wɔn sɛ nkurɔfoɔ wei wɔn yɛ sɛ nhwɛmu no ɔde dose of icarin of up to 300 milligram a day for eight weeks reduce depression ana depressive symptoms wɔn maa sɛ nkurɔfoɔ 300 milligram of icarin ɛha ne go to for eight weeks every day bia for eight weeks wɔn hu sɛ saa condition no ɛso ayɛ dɛ ate. ɛna at the same time so wɔn a wɔnom nsa no koraa no ɛso nso ayɛ dɛ ate na sɛ it was tolerated where a no side effects were reported saa de wei nso ansa nfa nsusuanso biara ayɛ dɛ ama the honey goat we deɛ meme deɛ when it comes to ɛyɛ sexual weakness ana erectile dysfunction premature ejaculation hormonal imbalance bone disease depression ana mood disorders and others a me na meka kyerɛ sɛ wo heart health go with honey goat weed sua biribi nso fa adeɛ a meka ho don't jump into hasty conclusion bɔ mmɔden ara sɛ wobɛyɛ nhwehwɛmu afa adeɛ a meka ho na wɔn nso wate aseɛ yie ansa na watu anamɔ ɛɛ me a me no ka sɛ medin de asonawa owusu aduomi me na meda ɛyɛ organic foods ghana ano na healthy soul enterprise ano

A lot of natural remedies a yɛka sɛ ɛbɔ din a yɛnyɛ nkɔɔɛ. Nti wobɛtumi a follow yɛn ɛwɔ Facebook Organic Fruits Ghana anaa subscribe to yɛn YouTube channel no na anytime biara na yɛde bi bɛba no. Wei nyɛ sɛ yɛbɛkasa fa plantain nkoa ho o, yɛbɛkasa fa nnuane ho, nyarewa ho. Yɛwie a asan so akyerɛ kwan a wobɛfa so a wobɛsa nyarewa natural. Ebi koraa ayareɛ no bi wɔ ma ɛno ɛno aduro koraa ahyɛ wo dan mu na wanya ayaresa. Me a me no kasa sɛdeɛ meka mede di asɔrɔmba wɔ su adwuma. M'asɛm baako a da biara meka ne sɛ Suro aduane sene bayifoɔ. Na sɛ ɔhwɛ wadidie so yie a ɔbɛnyin akyɛ. Yɛbɛsan so ahyia. Bye bye.